Kiminjikler, durmujykyň sesini gysaýyn. Şuma saçymada mask etdim, ýalpylladyp o agarmasynadam peýdasy barmyşyn agarmaz ýaly. Tagam saçym kän dökülip baranok, ýögşe dökülmezlik üçinem gowy peýda berdi. On günden bäri ulanýan. Şu taýda bir jançkamyň soragyna jogap beresim belýär. Bilşiňiz ýalyk men kän ýurt gezmäni gowy görýän, nesip bolsa bir aýdan soň ýene bir ýurda gitjek, ony siz bilen paýlaşaryn haýsy ýurda, haýsy kita gidýänligimi. Men haýsy ýurtlary isleýänligimi tagam meni yzarlaýanlaryňyz bilýänsiňizdir. Dil temasyna gelemizde, Doktor ene dili ýalak iňlisçe gürleýär. Sebäp diýseň oň asly grek bolansoň, iňlisçesi sto prosent türkçe ýalak gürleýär. Ýöne menem köçe dilini bilýän. Rusçada-da sto prosent-de itýandakdan böken ýaly, ýöne rusçamdan iňlisçäm çalaja gowy dogrymy aýtsam. Hiç hili ýagdaýda dil temasynda ýalňyş gürleseňem üstüňden gülýän adam ýok kimem ýewropa ýurtlarynda ýada başga ýurtlarda diňe biziň türkmenlerimiz gynansakda rusçany ýalňyş gürleseňem hahaha diýen bolup gülüşen bolýalar adamyň üstünden başga adamlar meselä iňlisçede ýalňyş söz etseňem olar göni düzetýärde hiç hili bolmadyk ýalak dowam edip seň bilen gürrüňdeş söhbetdeş gurup bilýäler diýmek isleýän zadym elli elli bilmegiňedem gerek ýok ýöne men Elli-altmyş prosent bilýän iňlisçe. Ýöne diýşim ýaly, hiç kim ýazgaranok, hiç kim üstüňden gülenok, hiç kim askarblýat etjek bolanok, ýalňyş gürlediň diýip ýa-da dili sto prosent bilýäňok diýip. Şon ýaly kömeçiklem. Jumat ýoldaşym aýtdy, men afrikan kabylasyny atsaňam iki günden soň öýe gelerin diýip. Ukyp başga zat, birazajyk gözi gara bolmagam başga zat, meniň birhili gözümem gara, hiç zatdan gorkamok, nanedemok. Şoň üçin Bir azajyk şuşdur bolsaň dibo ýerde-de başyňy çarap, hemme zadyň hötdesinden gelip bolýar. We kümejikleň şu taýda bir azajyk fedakärlikden söz etmek isleýän, meselä, uwaženiýadan söz etmek isleýän. Köp oglanlarymyz maňa ýazýar, hä, Amerikada ýaşaýan oglanlar ýazýar, Jeren diýýär, sen diýýär, oglanlar ganym düşmanyň boldy, biz oýnaýalyk-da, biz sylaýas gelinlerimizi. Biz näme etjäs? Elbetde siz sylaýaňyz sebäp diýseň siziň dünýä bolan garaýşyňyz başgaça uje. Siz Amerikada ýaşaýaňyz, konýeçno o taýyň sistemasyna aýak uýdurýaňyz. Türkmenistanda ýaşap örenem şeýle salyhatly, medeniýetli, kulturno, şeýle gürleşeňde adam bilen gürleşen ýalak oglanlarymyz bar. Elbetde men öz tanaýanlamam bar. Ýöne, elli elli o, gynansakda. Meselä, fedakärlik näme kime? Men, meselä, şu mart, indi-indi dünýäni gezip başlaýan, sebäp ymkanym bar. Green pasportym bar, ýaşyl pasportym bar, dünýäň lýuboý ýurduna wizasyz gidip bilýän, diňe Amerika bilen Angliýadan başga hemme ýurda wizasyz gidip bilýän. Olam dä tema. Meň şu mart gezýän ýurtlaryma ýoldaşym öň ýaş wagty tagam giden. Ýöne meň indi görýän-ä şo ýurtlary, meň üçin ikinji sapar ýa-da üçünji sapar, dördünji sapar giden ýurtlary bar. Ýa-da bäşinji sapar, tapawudy ýok. Ýöne näme diýýä, uwaženýe näme şu taýda, Jeren jan diýýä, sen meň diýýä, gelinim. Seňem görmegiňi isleýän, gerek bolsa diýýä, men diýýä, on sapar giden ýurduma on birinji saparam giderin diýýä. Serediň, uwaženýe şodur. Imkany bar, gezdirýä. Koneşno, muň üçin birazajyk maddy tarapdanam ýagdaýyň bolmaly. Hemmäňize Hudaý ýetdirsin, hiç haçan içimde erbetlik ýok. Meň gezen ýurtlarymyň has gowusyny görmegiňizi dileg etýän. Ak ýüregimden şöýle bir mynasypda meň şu türkmen gelin-gyzlam. Ýurtgeme şöýle bir jepakär, jebir çekipjik bilýämiň, ne günlükler bilen gazanypjyk. Diňe hojalygyna siňdirip, iň bolmanda oglanlar sizem birazajyk tijeniňdem gezdiriň gelinjikleňňizi. Dünýä iki sapar gelemizok we Şeýle bir baý bolupdyr-ha. Awaza äkitmeýän gelinjiklerini adamlar tanaýanmy? Jumut. Şundan damsara, ýalaýalar, bolmasa-da şo puly gabyrlaryna äkitjek ýaly. Soltan Süleýman, meselä, Welikaýebni beg, görensiňiz hemmäňiz Muhteşem ýüz ýyl. Soltan Süleýman, meselä, dünýäni feth etdi, dogry dälmi? Dünýäni aldy. Ýöne şo iň soňunda tabydyna iki elinem ýere sallapdyr. Seret, dünýe maly meňki ýöne gidemde boş gidýän diýip. Şoň üçin gazananyňyzy ýöne badyra toplap-toplap oturmaň kömejiklerim. Siziň çagalaňyzyň biri badyra size wepasyz çykarda badyra bir günde şo puluň hemmesini kül edip biljek çagalar bar. Şoň üçin iň bolmanda gazananyňyzy özüňize siňdiriň. Elli prosentini siňdiriň, galany ýene çagalaňyza galsyn. Iň bolmanda ýagşyny görmek jennet. Dünýä iki sapar gelemzok, ölüp gidýäs. Ýüzüňize serediň, özüňize serediň, dünýäni geziň, iň gowy zady iýiň, iň gowy zady geýiň. Men şuňadam begenýän, meselä, ýaz bolýar-a, tomus bolýar-a, Türkmenistandan bäri gezelenje gelýän maşgalalary bilen, maşgalalar bar meniň podpişiklerim. Jerenjan, Antalýa geldik diýýärler. Sag bolsunlar, hiç haçanam Antalýa gelseler maňa jaň etmeýän raýat ýok. Menem höwes bilen şolary garşy alasym gelýär, myhmanam alasym gelýär, ýa-da diýýär, gelemisoň ýüzümizi oňardasymy gelýär. Oteliňiziň diňe adyny aýdyň, özümjik sizi maşyn bilen alyp, get äkiderinem, getirerinem diýip. Men adam bolup gelene her haçan gapym, ýüregim, hemme zadym açyk biziň. Diňe gowy niýet bilen gelseňiz bolýa. Gelinjikleriňize uwaženiýe ediň, oglanlar. Aslynda siz meň duşmanym däl, sizi gowy görýän. Diňe käbir oglanlarymyz hiç zada düşünenok. Dünýeden bihabar ýaşatmaň gelinjikleriňizi, çagajyklaryňyzy. Menden size maslahat. Islär alyň, islär almaň.